Maide süresi. Maide süresi Medinede inen sürelerden bolup, ol ýüz ýigrimi aýatdan ybaratdyr. Sürede dini hökümler, ynanç-ygtykat meseleleri barada aýdylýar we ähli kitabyň kyssalary beýan edilýär. Süräniň ýüz on ikinji we ýüz on dördünji aýatlarynda şägirtleriniň Isa pygambere ýüz tutup, Alladan özlerine asmandan bir supra indirmegini haýyş edendikleri hakynda habar berilýär. Şonuň üçinem bu sürä Maide, ýagny Supra diýlip at berlipdir. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Eý, iman getirenler! Siz ähdi-peýmanlaryňyza wepaly boluň! Size yhramly wagtyňyz aw etmegi halal hasaplamazlygyňyzdan we aşakda okaljaklardan başga, düýe, Sygyr, goýun, geçi ýaly saglaýan mallaryň etlerini iýmek halal edildi. Takyk, Alla islän zadyny höküm edýändir. Eý, iman getirenler! Allanyň haç wagty gadagan eden zatlaryna, söweş haram edilen aýa, Allanyň ýolunda Käbede gurban etmek üçin iberilen we tanamak üçin boýunlaryna halkalar dakylan gurbanlyklara, Özleriniň Perwerdigarynyň pazly-keremini we Onuň razylygyny isläp Beýtil-Harama, Käbä gelýänlere ezýet bermegi halal hasaplamaň, bihormatlyk etmäň. Yhramdan çykanyňyzdan soň isleseňiz aw ediberiň, siziň Mesjidi Harama, Käbä girmegiňize päsgel berendikleri üçin bir kowuma bolan ýigrenjiňiz siziň hetden aşmagyňyza, adalatdan dänmegiňize ýol bermesin. Siz ýagşylykda we takwaçylykda bir-biriňiz bilen arkalaşyň. Günä işlerde we duşmançylykda bir-biriňize ýardam bermäň. Allahdan gorkuň, takyk, Allahnyň azaby örän ýowuzdyr. Size haram ölen mal, damak gan, doňuz eti, Allahdan başganyň ady tutulyp damagy çalnan mal, boglup ölen, urlup öldürilen, beýik ýerden ýykylyp ölen, Sütülip öldürilen we ýyrtyjy haýwanyň iýendigi, dişländigi zerarly ölen mallaryň etini iýmek haram edildi. Meger bogulyp ölen haýwanlardan başga tanananlar, ölmänkä damagyny çalyp ýetişen bolsaňyz halaldyr. Şeýle-de ybadat üçin, dikilgi taşlar, butlar üçin damagy çalnan mallar we bir iş etmekçi bolanyňyzda, maňlaýyňyzdan näme çykjakdygyny bilmek üçin pal atmak hem haram edildi. Ine, siziň bu zatlary etmegiňiz pasyklykdyr, uly günädir we Allanyň emrinden çykmakdyr. Bu gün kapyrlar siziň diniňizden, ýagny ony ýykmakdan umytlaryny üzdüler. Bes, olardan gorkmaň, Menden gorkuň. Men bu gün üçin siziň diniňizi, Parzlary, halaly we haramy beýan edip, kämil etdim we size dini kämil etmek bilen Öz nygmatymy doly berdim hem-de siziň Yslam dininde bolmagyňyza razy boldum. Kim günä meýil etmezden açlyk zerarly kynçylyga düşse, haram edilen bu zatlardan ölmezlik üçin sähelçe iýip biler. Takyk, Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Eý, Muhammet! Olar senden özleri üçin nämäniň halal edilendigini sorarlar. Olara aýt, Ähli päk zatlar size halal edildi. Allanyň size öwreden zatlary bilen tälim berip ýetişdiren awçy haýwanlaryňyzyň siziň üçin tutan awlaryndan iýiň we olary awlamaga salanyňyzda Allanyň adyny aýdyň. Alladan gorkuň, takyk, Allanyň hasaby gaty tiz gelýändir. Bu gün siziň üçin ähli päk zatlar halal edildi. Özlerine kitap berilenleriniň bişiren tagamy size halaldyr we siziň tagamyňyz hem olara halaldyr. Müminlerden namysly aýallary bilen öň özlerine kitap berilenlerden bolan namysly aýallar, zyna etmäň we gizlin oýnaş tutunmaň. Namysyňyzy saklan halatyňyzda olaryň galyňyny berip nikalamak hem siziň üçin halaldyr. Kim imandan dänse, Yslamyň hökümlerini inkär etse, onuň ähli amallary puç bolar we ol ahyrýetde zyýan çekenlerden bolar. Eý, iman getirenler! Namaz okamak üçin turanyňyzda, ýüzleriňizi we tirsekleriňize çenli elleriňizi ýuwuň. Başlaryňyza mesh ediň we iki topuklaryňyza çenli aýaklaryňyzy ýuwuň. Eger yny hapa bolsaňyz, gowy edip ýuwunyň. Eger hassa ýa-da ýolagçy bolsaňyz, Ýa-da siziň biriňiz aýak ýolundan gelen bolsa, ýa-da siz aýallaryňyza ýanaşan bolsaňyz we ýuwnar ýaly suw tapmasaňyz, päk toprak bilen teýemmüm, keýim, ediň, ýagny ýüzleriňize we iki tirsegiňize çenli elleriňize mesh ediň. Allah size kynçylyk döretmek islemeýär. Emma sizi günälerden päklemek we diniň hökümlerini beýan edip, Öz nygmatyny size doly bermek isleýär. Bular siziň Alla şükür etmegiňiz üçindir. Allanyň size beren nygmatyny, yslamy, we pygambere, Biz seniň aýdanlaryňy eşitdik we emriňe boýun bolduk diýip, ähti-peýman eden wagtyňyzda, pygamberiň üsti bilen sizden alan ähti-peýmanyny ýatlaň we Alladan gorkuň. Takyk, Alla gursaklardakyny, ýüreklerdäkini gowy bilýändir. Eý, iman getirenler! Allanyň haky üçin dogry ýoly tutup, adyllyk bilen şaýatlar boluň. Bir kowma bolan kinäňiz sizi adalatsyzlyga itermesin. Adalatly boluň, ol takwalyga gelişýän iň ýakyn häsiýetdir. Alladan gorkuň, takyk, Allah siziň edýän işleriňizden habardardyr. Allah Özüne iman getirip, ýagşy işleri edenlere wada berendir. Olar üçin ýalkaw we uly sylag bardyr. Kapyr bolup, Biziň pygamberlere indiren aýatlarymyzy ýalan hasaplanlar, ine, olar alawly oduň, dowzahyň, ýaranlarydyrlar. Eý, iman getirenler! Allanyň size beren nygmatyny, ýagny bir kowmuň size ellerini uzadyp kast etjek bolanyny we onuň Allanyň olaryň ellerini sizden yza çekdirenini ýada salyň. Alladan gorkuň, möminler diňe Alla bil baglasynlar. Kasam bolsun, Alla ysraýyl ogullaryndan özlerine emr edilen zatlary berjaý etjeklikleri barada ähti-peýman alypdy. Biz olardan özlerine emr edilen zatlary we beren ähtlerine wepaly bolmagy öz kowumlaryna öwretmek üçin on iki sany ýolbaşçyny iberdik. Alla olara, Takyk, Men siziň bilendirin, kasam bolsun! Eger siz namazy doly berjaý etseňiz, zekat berseňiz, Meniň ilçilerime iman getirseňiz we olara ýardam etseňiz we haýyr-sahawat etmek bilen Alla ýagşy karz berseňiz, elbetde, siziň günäleriňizi örterin, geçerin. Sizi aşagyndan derýalar akýan jennete salaryn. Mundan, ähdi-peýmanymdan soň, sizden kim kapyr bolsa, ol dogry ýoldan azaşandyr diýdi. Öz ähdi-peýmanlaryny bozandyklary üçin, Biz olary näletledik we olaryň ýüreklerini imany kabul etmez ýaly doňýürek etdik. Olar Töwratda Muhammediň alamatlaryny beýan edýän sözleri ýerinden üýtgetdiler we özlerine Muhammede tabyn bolmak barada emr edilen uly nesibäni unutdylar. Eý, Muhammet! Olaryň az sanlysy bolmasa, sen olaryň ýalan sözlerinden we ähdi-peýmana hyýanatyndan hemişe habarly bolarsyň. Sen onda hem olary bagyşla we geçirimlik et. Takyk, Alla ýagşy işler edýänleri halaýandyr. Özlerine Biz nasranylar diýenlerden hem ähdi-peýmanlaryny alypdyk. Olar hem özlerine öwüt berlen, Injilde emr edilen uly nesibäni unutdylar. Şonuň üçin hem biz olaryň arasyna tä kyýamata çenli duşmançylygy we bir-birine bolan gahar-gazaby saldyk. Alla olaryň eden işleriniň habaryny berer. Eý, ähli kitap! Siziň kitapda, Töwratda we Injilde gizlän zatlaryňyzyň köpüsini size beýan edýän we köpüsini hem geçýän, bagyşlaýan ilçimiz Muhammet geldi. Takyk, size Alla tarapyndan bir nur we äşgär kitap, Kuran geldi. Allanyň razylygyny isleýänleri Alla Onuň, Kuranyň üsti bilen, salamatlyk ýoluna gönükdirer we Öz rugsady, eradasy bilen olary zulumatdan, kapyrlykdan, nura, imana çykarar we dogry ýola gönükdirer. Kasam bolsun! Takyk, Alla Merýem ogly Isa Mesihiň hut Özüdir diýýänler kapyrdyrlar. Eý Muhammet! Sen olara, Eger Allah Merýem ogly Isa Mesihi, onuň ejesi Merýemi we ýer ýüzündäkileriň hemmesini heläk etmek islese, Allahdan geljek işe kim päsgel bolup biler? Asmanlardaky, ýerdäki we olaryň arasyndaky ähli zatlaryň mülki, hökümrowanlygy Allahnyňkydyr. Alla islän zadyny ýaradýandyr. Allanyň ähli zada güýji ýetýändir diýip aýt. Ýahudylar we nasranylar, Biz hormat-sylagda Allanyň ogullary ýalydyrys we Onuň gowy görýän bendeleridiris diýdiler. Sen olara, Onda näme üçin siziň günäleriňiz sebäpli size azap berýär diýip aýt. Ýok, tersine, Siz hem onuň beýleki ýaradan barlyklary ýaly adamsyňyz. Ol isläniniň günäsini bagyşlar, islänine hem azap berer. Asmanlardaky, ýerdäki we olaryň arasyndaky ähli zatlaryň mülki, hökümrowanlygy Allanyňkydyr. Soňunda hemmeler Oňa dolanyp barar. Eý ähli kitap! Siziň, Bize jenneti buşlaýan we dowzahy duýdurýan hiç kim gelmedi diýmezligiňiz üçin Pygamberleriň gelmeginiň arasy kesilen wagty size dini we dünýewi işleriňizi beýan edýän ilçimiz Muhammet geldi. Allanyň ähli zada güýji ýetýändir. Musa öz kowmuna, Eý, kowmum, Allanyň size beren nygmatyny ýatlaň. Ol siziň öz araňyzdan pygamberleri döretdi, sizi hökümdar etdi we size älem-jahanda hiç kime bermedik nygmatlaryny berdi. Eý kowmym! Allanyň size ýadan watan edip beren mukaddes ýerine giriň we duşmandan gorkup yzyňyza öwrülmäň, eger öwrülseňiz, zyýan çekenlerden bolarsyňyz diýipdi. Olar, Eý Musa! Ol ýerde zalym kowum bar. Olar ol ýerden çykmasalar, biz ol ýere girip bilmeris. Eger olar ol ýerden çyksalar, biz ol ýere gireris diýdiler. Allahdan gorkýan we Allanyň özlerine nygmat beren iki adamsy Musanyň kowmuna, Olaryň üstüne derwezeden giriň. Oňa şähere girseňiz, siz hökmän üstün çykarsyňyz. Eger mömin bolsaňyz, Alla bil baglaň diýdiler. Olar, Eý Musa! Olar ol ýerde bolsalar, biz ol ýere hiç haçan girip bilmeris. Bes, sen öz Perwerdigaryň ýanyna git we ikiňiz olaryň garşysyna söweşiň, biz bu ýerde oturarys diýdiler. Musa, Eý, Perwerdigarym! Meniň diňe özüme we doganyma ygtyýarym ýetýär. Sen biz bilen bu pasyk kowumyň arasyny aç diýdi. Ol Alla, takyk ol mukaddes ýerler olara kyrk ýyllap haramdyr. Olar ýer ýüzünde aňkalar aşyp entär ýörerler. Bes, sen ol pasyk kowma, Olaryň düşen gününe gamgyn bolma diýdi. Eý, Muhammet! Olara Adam atanyň iki oglunyň, Habylyň we Kabylyň habaryny hakyky bolşy ýaly okap ber. Olaryň her haýsy gurbanlyk berenlerinde, olaryň takwa bolandygy üçin, birinden, Habyldan kabul edildi, beýlekisinden, Kabyldan kabul edilmedi. Şonda Kabyl dogany Habyla göriplik edip, Men seni hökman öldürerin diýdi. Habyl oňa, Alla diňe takwalaryň gurbanlygyny kabul edýändir. Kasam bolsun, eger sen öldürmek üçin maňa eliňi uzatsaň-da, Men öldürmek üçin saňa elimi uzatmaryn. Çünki Men älemleriň Perwerdigary bolan Alladan gorkýaryn. Takyk, Men seniň Meni öldürendigiň üçin, Meniň günämi hem-de öz öňki gurbanyň kabul bolmandygyna sebäp bolan günäňi göterip, dowzahylardan bolmagyňy isleýärin. Ine, Bu zalymlaryň jezasy budur diýdi. Kabylyň nebsi ony öz doganyny öldürmäge iterdi we ony Habyly öldürip, dünýede we ahyretde zyýan çekenlerden boldy. Allah oňa doganynyň jesedini nähili gömmeldigini görkezmek üçin çüňki we aýagy bilen ýer gazýan bir gargany iberdi. Muny gören ganhor Kabyl, Haýp maňa! Indi men doganymyň jesedini gömmekde şu gargadan hem ejiz boldummy? diýdi. we ökünenlerden boldy. Şonuň üçin hem biz ysraýyl ogullaryna, Kim nähak ýere ýa-da ýer ýüzünde bozguçylyk edip ýörmedik adamy öldürse, göýä, ol ähli adamy öldüren ýalydyr. Kim bir ynsany ölümden halas etse, göýä, ähli ynsanlary ölümden halas eden ýalydyr diýip ýazdyk, höküm berdik. Kasam bolsun! Biziň ilçilerimiz olara äşgär deliller bilen geldiler. Mundan soň hem olaryň köpüsi ýer ýüzünde bozgakçylyk edip, hetden aşdylar. Takyk Alla we Onuň ilçisine garşy söweşýänleriň we ýer ýüzünde adam öldürmek we talamak ýaly bozgaklyk edýänleriň jezasy öldürilmekdir, ýa-da asylmakdyr, ýa-da el-aýagynyň çapraz kesilmegidir, ýa-da ýaşaýan ýerinden sürgün edilmekdir. Bu olar üçin ýer ýüzünde ryswalykdyr, ahyrýetde bolsa olar üçin uly azap bardyr. Emma siziň eliňize düşmezden ozal toba edenlere jeza ýokdur. Bilip goýuň, takyk, Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Eý, iman getirenler! Alladan gorkuň we Oňa ýakynlaşmaga araçy, sebäp, gözläň. Halas bolmagyňyz üçin onuň dinini beýgeltmegiň ýolunda söweşiň. Takyk, eger ýer ýüzündäki ähli zatlar we ýene-de şonça zatlar kapyrlaryňky bolup, olar kyýamat gününiň azabyndan halas bolmak üçin ol zatlaryň hemmesini pida etseler hem, olardan hiç zat kabul edilmez. Olar üçin jebir-jepaly azap bardyr. Olar otdan, dowzahdan çykmak islärler, ýöne olar ondan çykarylmazlar. Olar üçin hemişelik azap bardyr. Ogurlyk eden erkegiň we ogurlyk eden aýalyň eden etmişleriniň, ogurlyklarynyň jezasy we Allanyň olara ybrat beriji azaby hökmünde ellerini kesiň. Alla gudratygüýçlidir, hikmet eýesidir. Emma kim ol zulumdan, ogurlykdan soň toba etse we özüni düzetse, elbetde, Alla onuň tobasyny kabul eder, takyk, Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Eýsem, sen asmanlaryň we ýeriň mülküniň hökümrowanlygynyň Allanyňkydygyny bilmeýärsiňmi? Ol islänine azap berer we islänini bagyşlar. Allanyň ähli zada güýji ýetýändir. Eý, pygamber! Dilleri bilen iman getirdik diýip, emma kalplary iman getirmedik mynapyklaryň we ýahudylaryň küfre howlugýanlaryň bu ýagdaýy seni gynandyrmasyn. Olar, ýahudylar, ýalana gulak asýanlardyr. Olar duşmançylyk edip, seniň ýanyňa gelmeýän başga kowumy diňleýärler. Olar Töwratdaky ýerlerine goýlan sözleri soň üýtgedýärler. Olar, Eger size Muhammet tarapyndan şu üýtgedilen hökümler berilse kabul edip alyň. Eger-de ol berilmese, onda kabul etmäň, saklanyň diýýärler. Alla Kimiň azaşmagyny islese, sen onuň üçin Allanyň çykaran hökümine hiç çäre tapyp bilmersiň. Ine, Alla olaryň kalplaryny päklemek islemedi. Olar üçin dünýäde ryswalyk, ahyretde hem uly azap bardyr. Olar ýalana gulak asýan köp haramy iýýänlerdir. Eger olar höküm bermegiň üçin seniň ýanyňa gelseler, isleseň olaryň aralarynda höküm ber, ýa-da islemeseň olardan ýüz öwür. Eger sen olardan ýüz öwürseň, olar hergiz saňa zeper ýetirip bilmezler. Eger olaryň arasynda höküm berseň, adyllyk bilen höküm ber. Takyk, Alla adyllary halaýandyr. Olar içinde Allanyň hökümleri bolan Töwrat barka, senden höküm sorap, dogry höküm beýan edilenden soň hem, oňa amal etmekden nädip ýüz öwrüp bilýärler? Olar saňa-da, öz kitaplaryna hem ynanmaýarlar. Takyk, Biz içinde dogry ýol görkezýän aýatlar we nur bolan Töwraty inderdik. Alla boýun bolýan pygamberler ýahudylara onuň, Töwrat, bilen höküm berýärdiler. Allanyň kitabyny goramak wezipesi berlendigi üçin, özleriniň Perwerdigärine boýun bolan Rabbanylar, takwalar we alymlar hem onuň bilen höküm berýärdiler. Olaryň hemmesi onuň Töwratyň hak kitapdygyna şaýatdylar. Eý, ýahuda alymlary! Ynsanlardan gorkmaň, Menden gorkuň we Meniň aýatlarymy sähelçe baha, bähbide satmaň. Kim Allanyň inderen hökümleri bilen höküm bermese, ine, olar hut kapyrlaryň özleridir. Biz, onda, Töwratda, olara şu hökümleri ýazdyk, parz etdik. Takyk, jana jan, göze göz, burna burun, gulaga gulak, dişe diş we ýaralara-da ýetirilen zeper möçberinde kasas etmelidir. Aryny alanda şolaryň barabaryna jeza bermelidir. Kim ony ar almagy bagyşlasa, Ol onuň keffaraty, günäsiniň geçilmegine sebäp bolar. Kim Allanyň inderen hökümleri bilen höküm bermese, ine, olar hut kapyrlaryň özleridir. Biz olaryň pygamberleriň yzyndan Merýem ogly Isany, özünden öňki Töwraty tassyklaýjy edip iberdik. Biz oňa Isa, özünden öňki Töwrady tassyklaýjy, takwalara dogry ýol we öwüt-nesihat edip içinde dogry ýol we nur bolan Injili berdik. Injile ynanýanlar Allanyň onda inderen hökümleri bilen höküm bersinler. Kim Allanyň inderen hökümleri bilen höküm bermese, olar pasyklaryň bu töllerdir. Eý Muhammet! Biz saňa öňki kitaplary tassyklaýjy we olaryň dogrulygyna şaýat bolmak üçin hak edip kitaby Kurany inderdik. Bes, sen olaryň arasynda Allanyň inderen zady bilen höküm ber we saňa gelen hakdan dänip, olaryň isleglerine boýun bolma. Eý, ymmatlar! Biz siziň her haýsyňyz üçin bir din we ýol kesgitledik. Eger Alla islesedi! Siziň hemmäňizi bir ymmat edip bilerdi. Ýöne ol size beren zady dini bilen sizi synag edýändir. Bes, siz haýyr işlerde bir-biriňiz bilen ýaryşyň. Siziň hemmäňiz ahyry gaýdyp barjak ýeriňiz Allanyň huzurydyr. Bes, Allah siziň dinde ylalaşmadyk zatlaryňyzy doly habar berer. Olaryň arasynda Allanyň inderen zady bilen höküm ber. Olaryň isleglerine uýma. Olaryň, Allanyň saňa inderen hökümleriniň, käbirinde seni ýalňyşdyryp, azaşdyrmagyndan seresap bol. Eger, Allanyň inderen hökümlerini kabul etmekden ýüz öwürseler, bilip goý, olaryň käbir günäleri sebäpli Alla olara kynçylyk, azap bermek isländir. Olaryň arasynda Allanyň inderen zady bilen höküm ber. Olaryň isleglerine uýma. Olaryň, Allanyň saňa inderen hökümleriniň, käbirinde seni ýalňyşdyryp, azaşdyrmagyndan seresap bol. Eger Allanyň inderen hökümlerini kabul etmekden ýüz öwürseler, bilip goý, olaryň käbir günäleri sebäpli Alla olara kynçylyk, azap bermek isleýändir. Takyk, ynsanlaryň aglabasy pasykdyr. Ýa-da olar Allanyň höküminden ýüz öwrüp, nadanlyk döwründäki hökümi isleýärlermi? Allanyň adalatly hökümine anyk göz ýetiren kowum üçin Alladan has gowy höküm berjek kim bar? Eý, iman getirenler! Ýahudylary we nasranlary dost tutunmaň. Olar bir-birleriniň dostlarydyrlar. Sizden kim olary dost tutunsa, takyk, Ol hem şolardandyr. Takyk, Alla duşmanlary bilen dostlaşyp, möminlere zulum eden kowmy dogry ýola gönükdirmez. Kalplarynda hassalyk bolanlaryň, mynapyklaryň, Biz başymyza bir bela gelmeginden gorkýarys diýip, olaryň, ýahudylaryň we nasranlaryň dostlugynyň içinde Iki ýana çabalanýandyklaryny görersiň. Belki birdenkä Alla ýeňiş ýa-da öz ýanyndan mynapyklarynyň aýbyny açýan bir iş getirse, olar öz içlerinde gizlän zatlaryna, ikiýüzlüliklerine puşman ederler. Kalplarynda hassalyk bolanlaryň, mynapyklaryň, Biz başymyza bir bela gelmeginden gorkýarys diýip, Olaryň ýahudalaryň we nasranlaryň dostlugynyň içinde iki ýana çabalanýandyklaryny görersiň. Belki, birdenkä Alla ýeňiş ýa-da Öz ýanyndan mynapyklarynyň aýbyny açýan bir iş getirse, olar öz içlerinde gizlän zatlaryna, ikiýüzlüklerine puşman ederler. Iman getirenler ikiýüzler hakda ýahudalara, Takyk, siziň bilen biledikleri barada, Ähli güýçleri bilen kasam edýänler şularmy? Olaryň amallary puç boldy we olar zyýan çekenlerden boldular diýerler. Eý, iman getirenler! Sizden kim dininden dänse, Alla olaryň ýerine Özüniň söýýän, olaryň hem ony Allany söýýän, Müminlere pespäl, rehimli, kapyrlara garşy gazaply, Allanyň ýolunda söweşýän we hiç bir ýazgaryjynyň ýazgarmagyndan gorkmaýan bir kowum, millet getirer. Bu ýagşy sypatlar Allanyň bendelerine beren pazly-keremidir. Ony islänine berer. Allanyň pazly-keremi giňdir we kimiň mynasypdygyny Özi has gowy bilýändir. Takyk, Siziň dostuňyz Alladyr, Onuň ilçisidir we Allanyň öňünde egilip boýun sunup, namazy berjaý edýän hem-de zekat berýän möminlerdir. Kim Allany, Onuň ilçisini we iman getirenleri dost tutunsa, takyk, bilip goýsun! Allanyň tarapdarlary üstün çykjaklaryň bu sözleridir. Eý iman getirenler! Sizden öň kitap berilenlerden we kapyrlardan öz diniňiziň üstünden gülýänleri we oýun edýänleri dost tutunmaň. Eger mömin bolsaňyz, Alladan gorkuň. Siz azan aýdyp namaza çagyran wagtyňyz olar onuň üstünden gülýärler we oýun edýärler. Bu olaryň aklyny ulanmaýan kowumdyklary sebäplidir. Eý Muhammet, aýt, Eý, ähli kitap! Siz bizi diňe Alla bize indirilene, Kurana, mundan öňki pygamberlere indirilenlere we siziň köpiňiziň pasykdygyňyza ynanmagymyzy inkär edýärsiňizmi? Munuň üçin bizi ýazgarýarsyňyzmy? Eý Muhammet, aýt! Biziň bu işimiz aýp bolýan bolsa, men size Allanyň ýanynda mundan has erbet zady habar bereýinmi? Alla kimi näletlese we gazabyna duçar edip, olary maýmyna we doňza öwürse hem-de taguta, şeýtana, gul bolsalar, ine, bular erbet ýerde bolan we dogry ýoldan azaşanlardyr. Olar, mynapyklar, siziň ýanyňyza gelenlerinde, Iman getirdik diýerler. Emma hakykatda, Olar seniň ýanyňa küpür bilen gelenlerdir we şol küpürleri bilen gelişleri ýaly hiç zatdan peýdalanman çykandyrlar. Alla olaryň içlerinde gizleýän zatlaryny has gowy bilýändir. Olaryň köpüsiniň günä işler, duşmançylyk we haram iýmek ugrunda çapýandyklaryny görersiň. Olaryň edýän işleri nähilli erbetdir! Perwerdigäriň razylygyny isleýänler, takwalar we alymlar, olary günä sözlemeklerine we haram iýmeklerine päsgel bolsalardy, nähili gowy bolardy! Olaryň edýän bu işi erbetlikden gaýtarmazlyk we ýagşy işi ündemezlik nähili erbetdir! Ýahudylar, Allanyň eli baglydyr, husytdyr diýdiler. Olar aýdan sözleri üçin näletlenip. Özleriniň elleri baglansyn, haýyr işlerden galsynlar. Ýok, tersine, onuň, Allanyň, iki eli hem açykdyr. Ol islänine isleýşi ýaly berer. Kasam bolsun! Saňa Perwerdigäriň tarabyndan inderilen Kuran olaryň köpüsiniň azgynlygy we küprini artdyrýar. Biz olaryň ähli kitabyň arasyna kyýamat gününe çenli dowam etjek duşmançylyk we kine sokduk. Olar her gezek siziň garşyňyza söweş oduny ýaksalar, Alla ony öçürendir. Olar ýer ýüzünde hemişe bozgakçylyga tarap ylgarlar. Alla bozgaklary halamaz. Eger ähli kitap Alla we pygambere iman getirip, haram işleri etmekden gorksadylar, elbetde, Biz olaryň erbetliklerini örterdik, geçirerdik we olary nagym jennetlerine salardyk. Eger olar Töwrata, Injile we özleriniň Perwerdigary tarapyndan inderilene, Kurana, amal etsediler, üstlerinden we aýaklarynyň aşagyndan, ýagny her tarapyndan rysgallaryny iýerdiler. Olardan adalatly topar bar bolsa hem, olaryň köpüsiniň edýän işleri nähilli erbetdir! Eý, pygamber! Perwerdigaryňdan saňa inderileni olara ýetir. Eger muny etmeseň, Onuň Allanyň ilçiligini ýerine ýetirmedigiň bolar. Allah seni erbet ynsanlardan gorar. Takyk, Allah kapyrlar kowmuny dogry ýola gönükdirmez. Eý, Muhammet, aýt, Eý, ähli kitap! Siz tä Töwrata, Injile we Perwerdigäriňiziň tarapyndan size inderilene, Kurana, amal edýänçäňiz, hiç bir zatda, dinde, dälsiňiz. Kasam bolsun! Perwerdigäriňden saňa indirilen, elbetde, olaryň köpüsiniň azgynlygyny we küprini artdyrar, sen kapyrlar toparyna gynanma. Takyk iman getirenler bilen ýahudylardan, sabylardan, nasranylardan, kim toba edip, Alla we ahyret gününe çyn ýürekden ynanyp, ýagşy işler etse, bes, olara kyýamat güni gorky-howp ýokdur we olar gamgyn hem bolmazlar. Kasam bolsun, biz ysraýyl ogullarynyň Alla we Onuň pygamberlerine iman getirjekdikleri barada ähti-peýmanlaryny aldyk we olara pygamberler iberdik. Her gezek pygamber olaryň göwünlerine ýaramaýan bir zady, Allanyň hökümini getirse, olar pygamberleriniň bir toparyny ýalan hasapladylar. Bir toparyny bolsa öldürdiler. Olar bu etmişleri sebäpli başlaryna bela gelmez öýtdüler. Haky görmekden kör we haky eşitmekden ker boldular. Soň eden etmişleri üçin toba edenlerinde Alla olaryň tobalaryny kabul etdi. Soň ýene-de olaryň köpüsi kör we ker boldular. Alla olaryň edýän işlerini görýändir. Kasam bolsun! Elbetde, Alla Merýem ogly Mesihiň özüdir diýenler takyk kapyrdyrlar. Mesihiň özi olara, Eý, ysraýyl ogullary! Meniň Perwerdigärim we siziň Perwerdigaryňyz bolan Alla ybadat ediň! diýipdi ahyryn. Takyk kim Alla şärik goşsa, bes, Alla oňa Jenneti haram edendir, onuň barjak ýeri otdur, dowzahdyr. Zalymlara hiç kömekçi ýokdur. Kasam bolsun, takyk, Alla üç keramatlynyň üçünjisidir diýenler şeksiz kapyrdyrlar. Çünki ýeke-täk Hudaýdan, Alladan başga ybadada laýyk Hudaý ýokdur. Eger olar şol aýdýan sözlerinden dänmeseler, elbetde, olardan kapyrlara jebir-jepaly azap bardyr. Olar henizem Alla toba edip, Ondan ýalkaw sorajak dälmikäler? Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Merýem ogly Isa Mesih diňe bir pygamberdir. Ondan öň hem ençeme pygamberler gelip geçendir. Onuň ejesi hem imanynda we sözünde dogruçyl aýaldyr. Olaryň ikisi-de beýleki ynsanlar ýaly tagam iýýärdiler. Olara ynançlarynyň ýalňyşdygyny subut edýän aýatlarymyzy, delillerimizi nähili beýan edýändigimize seret, soň bolsa olaryň delillerimizden nähili ýüz öwürýändiklerini hem gör. Eý Muhammet! Sen olara, Siz özüňize zyýan we peýda ýetirip bilmeýän Alladan gaýry zatlara, butlara, ybadat edýärsiňizmi? Alla ähli zady eşidýändir, bilýändir diýip aýt. Eý Muhammet! Sen olara, Eý ähli kitap! Diniňizde nähak ýere hetden aşmaň we Muhammet gelmezden öň azaşan we köpleri azaşdyran, dogry ýoldan, yslamdan azaşanlaryň isleglerine boýun bolmaň diýip aýt. Ysraýyl ogullaryndan kapyr bolanlar Dawudyň we Merýem ogly Isanyň dilinden näletlendiler. Bu olaryň asy bolandyklary we hetden aşandyklary sebäplidir. Olar bir-birlerini erbet iş etmekden gaýtarmaýardylar. Beh, olaryň edýän bu işleri nähili erbetdir! Sen olaryň köpüsiniň kapyrlary dost tutunýandygyny görersiň. Nebisleri olar üçin Allanyň gazabyna sebäp bolan zady erbetlikleri taýýarlady. Olar azapda ebedi galarlar. Eger olar Alla, pygambere we oňa indirilene, Kur'ana, iman getiren bolsadylar, Onda olar kapyrlary dost tutunmazdylar, emma olaryň köpüsi ýoldan çykan pasyklardyr. Sen ynsanlaryň içinde iman getirenlere iň gazaply duşmanyň ýahudylary we Alla şärik goşanlardygyny görersiň. Kasam bolsun, olardan, ynsanlardan, iman getirenlere dostlukda iň ýakyn bolanlaryň, Biz nasranylar diýenlerdigini görersiň. Sebäbi olaryň arasynda öz dini taglymatlary boýunça amal edýän alymlar, ruhbanylar, yhlasly ybadathanlar bardyr. Olar Haka boýun bolmakda ulumsyzlyk etmezler. Olar pygambere indirilen Kurany eşidenlerinde, hakykata göz ýetirip, gözleriniň ýaş bilen dolandygyny görersiň. Olar, Eý, Perwerdigärimiz! Biz iman getirdik. Bizi hakykata şaýat bolanlaryň hatarynda ýaz! Näme üçin Perwerdigärimiziň bizi ýagşylar bilen bile jennete salmagyny umyt edip, Alla we bize gelen hakykata iman getirmeli däl diýerler? Bes, olaryň bu aýdýandyklary sebäpli Alla olary aşagyndan derýalar akýan jennetler bilen sylaglady. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Bu ýagşy işleri edenleriň sylagydyr. Emma kapyr bolanlar we biziň aýatlarymyzy ýalan hasaplanlar bolsa dowzahydyrlar. Eý, iman getirenler! Allanyň siziň üçin halal eden päk zatlaryny terki dünýälik maksady bilen özüňize haram etmäň we hetden aşmaň, takyk Allah hetden aşýanlary halamas. Allanyň size beren halal we päk yrsgalyndan iýiň. Hem-de özüňiziň iman getiren Allaňyzdan gorkuň. Alla bilkastlaýyn bolman, ýalňyşyp eden kasamlaryňyz sebäpli sizi soraga çekmez. Emma ýüregiňize döwen bilkastlaýyn eden kasamlaryňyz üçin welin soraga çeker. Onuň, bilkastlaýyn eden kasamlaryňyzyň keffaraty, jerime tölegi, öz maşgalaňyza iýdirýän ortaça tagamyňyzdan on miskine tagam bermek, Ýa-da olary geýindirmek, ýa-da bir guly azat etmekdir. Kim bularyň hiç birini tapyp bilmese, üç gün agyz beklemelidir. Ine, bu kasam edip soň hem dänen kasamlaryňyzyň kefaratydyr. Kasamlaryňyzy goraň, wepaly boluň. Ine, siziň şükür etmegiňiz üçin Allah size aýatlaryny beýan edýär. Eý iman getirenler! Takyk, arak, şerap, humar, Dikilgi daşlar, butlar we pal atylýan oklar Şeýtanyň pis hapa işleridir. Bes, siz halas bolmagyňyz üçin ondan daş duruň. Şeýtan arak-şerap we humar arkaly siziň araňyza duşmançylyk we kine salmak, siziň Allany ýatlamagyňyza, we namaz okamagyňyza päsgel bermek isleýär. Siz bu zatlardan dändiňiz dälmi eýsem? Alla we pygambere tabyn boluň we Allanyň emirlerini terk etmekden heder ediň. Eger tabyn bolmakdan ýüz öwürseňiz, bilip goýuň, biziň pygamberimiziň borjy biziň aýatlarymyzy diňe size äşgär ýetirmekdir. Iman getirip, ýagşy işleri edenlere, Alladan gorkup, iman getirip, ýagşy işleri etseler, Soň Alladan gorkup, iman getirseler, soň ýene Alladan gorkup, ellerinden geldigiçe gowy işler etseler, haram edilmezden öňki dadan zatlary üçin günä ýokdur. Alla ýagşy iş edýänleri halaýandyr. Eý, iman getirenler! Alla hiç kimiň görmeýän ýerinde, kimiň özünden gorkýandygyny bilmek üçin, Ykramly wagtyňyz sizi elleriňiziň we naýzalaryňyzyň ýetip duran awyň üsti bilen synap görer. Kim mundan gadagan edilenden soň, ykramly wagty hetden aşsa, oňa jebir-jepaly azap bardyr. Eý, iman getirenler! Siz ykramly wagtyňyz aw haýwanlaryny öldürmäň. Sizden kim ony awy bilkastlaýyn öldürse, onuň jezasy öldüren maly ýaly öýde saklanýan mal sadaka bermelidir. Käbä ýetiriljek, iberiljek, ol gurbanlyk malynyň deregine sadaka beriljek malyň nähili bolmalydygyny kesgitlemek üçin, siziň araňyzdan iki sany adyl kişi höküm bersin. Ýa-da şol malyň bahasynyň öwezine misginlere tagam bermeli. Ýa-da öz etmişiň jezasyny dadar ýaly, şoňa barabar agyz beklemelidir. Alla öten zatlary bagyşlar. Kim ýene-de aw gadagançylygyny gaýtalaýsa, Alla ondan ar alar. Alla ar almagy başarýan, gudraty güýçlüdir. Size we ýolagçylara peýda bolsun diýip, Deňiz jandarlarynyň awy we ony iýmek size halal edildi. Yhramly wagtyňyzda gury ýer haýwanlaryny awlamak size haram edildi. Kyýamat güni huzuryna jemlenjek Allaňyzdan gorkuň. Alla Käbäni we haram aýy, sadaka iberilen haj gurbanlygyny we olara dakylan bellikleri ynsanlaryň dini we dünýewi işlerini ýöretmekleri üçin sebäp edip goýdy. Bular Allanyň asmanlardaky we ýerdäki ähli zatlary bilýändigini we siziň Allanyň siziň üçin peýdaly we peýdasyz hemme zady bilýändigini bilmegiňiz üçindir. Bilip goýuň, Allanyň azaby ýowuzdyr. Takyk, Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr. Pygamberiň wezipesi diňe dini ýetirmekdir. Alla siziň äşgär we gizlin edýän ähli zatlaryňyzy bilýändir. Eý Muhammet, aýt, näpäk, haram zatlaryň köplügi seniň göwnüňe ýarasa-da, näpäk, haram zat bilen päk, halal zat deň bolmaz. Eý, akyl eýeleri! Halas bolmagyňyz üçin Alladan gorkuň. Eý, iman getirenler! Beýan edilende göwnüňize ýaramajak zatlar hakda soramaň. Eger Kuran inderilýän wagty sorasaňyz, size ýaramajak zatlar beýan ediler. Alla olar beýan etmedik zatlary üçin sizi bagyşlady. Indi Oňa gaýdyp gelmäň. Alla Bagyşlaýjydyr, Halymdyr, Howlugýan däldir. Sizden öň hem bir kowum olar barada sorapdy. Soraglaryna jogap gelenden soň bolsa, olar ony inkär etdiler. Alla Bahyradan, Säibeden, Wasyladan we Hamydan hiç zat emr eden däldir. Ýöne kapyrlar muny bize Alla emr etdi diýip, Allanyň adyndan ýalan toslaýarlar. Olaryň köpüsi sada halk, muňa bu ýalana akyl ýetirip bilmezler. Düşündiriş. Yslamdan öňki nadanlyk döwründäki araplaryň ynanç-adatlaryna görä, Bahyra, bäş gezek botlan, Iň soňkusy hem urkaçy bolan düýe. Onuň gulagyny dilip bellik edýärler. Süýdüni bolsa butlara bagyşlaýarlar. Sähibe butlara bagyşlanan, süýdüni bolsa diňe ýolagçylaryň içmegi dogry bolan düýe. Wasyla erkek köşek botlamazdan yzly-yzyna iki gezek inen köşek botlan düýe. Ol düýe hem butlara bagyş edilýän ekeni. Hamy özünden öňki köşek alnandan soň butlara bagyş edilen düýe. Ondan soň bu düýä hiç hilli ýük ýüklemek bolmaýar eken. Olara Allanyň indirenine, Kurana we pygamberiň sünnetine geliň diýlende, olar, Ata-babalarymyzdan gören zadymyz, ýolumyz bize ýeterlikdir diýerler. Eger olaryň ata-babalary hak dinden hiç zady bilmedik we dogry ýoly tapmadyk bolsalar hem, olaryň ýolundan gitjekmikäler? Eý iman getirenler! Siz özüňize serediň! Özüňizi günälerden saklaň. Eger siz hak ýolda bolsaňyz, ýoldan azaşanlar size zyýan ýetirip bilmezler. Siziň hemmäňiz Alla gaýdyp bararsyňyz. Şonda Ol size eden işiňizi habar berer. Eý, iman getirenler! Eger siziň biriňize ölüm gelip ýetse, wesýet etjek wagtyňyz, özüňizden iki adyl kişini şaýat tutuň. Ýa-da ýer ýüzünde ýolagçy wagtyňyz size ölüm gelip ýetse, Özüňizden bolmadyk iki kişi siziň araňyzda şaýatlyk etsin. Eger siz olaryň adyllygy hakda şek etseňiz, ol ikisini ikindi namazyndan soň saklaň we olara, Eger şaýatlyk berilýän adam ýakyn garyndaşymyz hem bolsa, Allanyň şaýatlygynyň deregine ýalandan şaýat bolup hiç bir peýdany, bähbidi satyn almarys. Allanyň emr eden şaýatlygyny gizlemeris. Eger şaýatlygymyzy gizläýsek, takyk, biz günäkärlerden bolarys diýip, Allanyň adyndan kasam etdiriň. Eger ol ikisiniň soň ýalanda sözläp günäkär bolandyklary ýüze çyksa, onda hossarlar tarapyndan saýlanylmaga hakly bolan, merhuma iň ýakyn kişilerden iki adam olaryň iki şaýadyň ýerine geçsinler. Olar, Kasam bolsun, biziň şaýatlygymyz olaryň ikisiniň şaýatlygyndan has haklydyr. Biz hiç kimiň hakyny iýip, hetden aşmadyk. Ýogsa takyk, biz zalymlardan bolarys diýip, Allanyň ady bilen kasam etsinler. Bu hökümler şaýatlygy talaba laýyk ýerine ýetirmeklerine ýa-da kasamlaryndan soň eden kasamlarynyň inkär ediljekdigi, kasam hukugynyň merhumyň hossarlaryna beriljekdigi üçin gorkmaklaryna ýakyn mynasyp bolan hökümlerdir. Alladan gorkuň we Onuň hökümlerini diňläň. Alla ýoldan çykan, pasyk kowumy dogry ýola gönükdirmez. Alla ähli pygamberleri jemlejek kyýamat gününde olara, Ymmatyňyz tarapyndan nämä jogap berildiňiz? diýer. Olar, Biz Seniň ylmyň ýanynda hiç zat bilmeýäris. Takyk Sen gaýypdakylary gowy bilýärsiň diýerler. Allah şol wagt şeýle diýer, Eý, Merýem ogly Isa! Saňa we seniň ejeňe beren nygmatymy ýatla. Men seni mukaddes ruh Jebraýyl bilen goldapdym. Sen ynsanlar bilen heniz sallançakda wagtyň hem uly adam wagtyň hem gürleşipdiň. Men saňa kitaby ýazmagy, hikmeti, Töwraty we Injili öwredipdim. Sen Meniň rugsadym bilen palçykdan guşa meňzeş zat ýasap, onuň içine üfleýärdiň. Ol hem meniň rugsadym bilen janly guş bolýardy. Sen meniň rugsadym bilen doga bitdi köri we pis haçany sagaldýardyň. Meniň rugsadym bilen ölüleri direldip mazarlaryndan çykarýardyň. Men ysraýyl ogullarynyň seni öldürmegine päsgel bolupdym. Olara äşgär deliller getiren wagtyň, olardan kapyr bolanlar, Bu mugjyzalar aç-açan jadygöýlikden başga zat däl diýipdiler. Men Isanyň habarlylaryna, şägirtlerine, Maňa we pygamberime iman getiriň diýip, wahyý ylham beripdim. Olar, Biz iman getirdik we sen biziň tabyn bolandygymyza şaýat bol diýipdiler. Habarlylar, Eý, Merýem ogly Isa! Seniň Perwerdigäriň bize asmandan içi dürli-dümen tagamdan doly supra, saçak inderip başararmy? Diýenlerinde, ol Isa, Eger hakyky mömin bolsaňyz, Alladan gorkuň diýipdi. Olar, hawarylar, biz diňe ondan, supradan, iýip, ýüregimiziň rahatlanmagyny, Seniň bize dogry aýdýanyň anyk bilmegi we oňa gözleri bilen gören şaýatlardan bolmak isleýäris diýdiler. Olaryň bu haýyşyna Merýem ogly Isa dileg edip, Eý, Allam! Eý, Perwerdigärimiz! Bize, Biziň öňkülerimize we biziň soňkularymyza bir baýram we Seniň gudratyňa bir alamat bolar ýaly, bize asmandan bir supra inder. Bize rysgal ber, çünki Sen yrskar berýänleriň iň haýyrlysysyň diýdi. Şonda Alla, Takyk, Men size ony suprany indererin. Emma ondan soň sizden kim Meniň ähli zada güýjümiň ýetýändigini inkär etse, Men oňa älem-jahanda hiç kime bermedik azabym bilen azap bererin diýdi. Alla, Eý, Merýem ogly Isa! Ynsanlara, Meni we ejemi Alladan gaýry özüňize hudaý ediniň diýen senmi? diýdi. Ol Isa, Seni tesbih edýärin. Sen ähli kemçiliklerden päksiň. Hakym ygtyýarym bolmadyk zady aýtmak maňa gelişmez. Eger men ony diýen bolsam, sen ony hökman bilerdiň Çünki Sen meniň içimdäkini hem bilýärsiň. Emma men Seniň barlygyňdakyny bilmeýärin. Takyk, Sen gaýypdakylary doly bilýänsiň. Men olara diňe, Meniň Perwerdigärim we siziň Perwerdigäriňiz bolan Alla ybadat ediň diýip, Seniň maňa aýtmagymy emr eden zadyňdan başga hiç zat aýtmadym. Men olaryň arasynda bolan ýaşan wagtym olara ters sözleri aýtmazlary ýaly şaýat boldum. Sen meni asmana galdyranyňdan soň bolsa, olara Sen gözegçilik etdiň, Sen hemme zada doly şaýatdyň. Eger olara azap berseň, takyk, olar Seniň bendeleriňdir, eger olary bagyşlasaň, takyk, Sen Gudraty-Güýçlüsiň, hikmet eýesiň diýdi. Alla, ine, bu gün dogruçyllaryň dogruçyllyklarynyň peýda berýän günüdir. Olar üçin aşagyndan derýalar akýan jennetler bardyr. Olar ol ýerde ebedi galarlar, çünki Alla olardan razy bolandyr. Olar hem ondan, Alladan, razy bolandyrlar. Ine, bu uly üstünlikdir! diýdi. Asmanlardaky, ýerdäki we olaryň içindäki ähli zadyň mülki, hökümrowanlygy Allanyňkydyr. Onuň, Allanyň, ähli zada güýji ýetýändir.